Akken d-nenna yakan, tella imal ur tṣeḍ, asmi tamasiḥit tettnerni. Dɣa, lmuqeddmin n ccariɛa neɣ leḥkam n lweqt-nni ṭṭfen leqsed iwakken ad gen lḥebs, Widak yellan d ssebba n ufeccel n wawal n Sidi Rebbi. Ad nwali d akken amdan neɣ cciṭan i wakken ad iḥbes lecɣal n Sidi Rebbi dayem ittuɣal ɣer la menace, ɣer la violence.

Lameɛna deg yiḍ-nni, yiwen n lmelk n Sidi Ṛebbi yeldi tiwwura n lḥebs, issufeɣ-iten-id yerna yenna-yasen, Ṛuḥet beccṛet di lǧameɛ iqedsen, slemdet i lɣaci awal n tudert. Ṛuḥet beccṛet, teslemdem awal n tudert. Ad nwali ɣas akken gren-ten ɣer lḥebs, ɣas akken ɛerḍen i wakken ad ten-ɛezzlen, maca yenna-k dakken ṛṛuḥ neɣ surti yenna-k dakken yiwen n lmelk n Sidi Ṛebbi yusa-d yeldi tiwwura n lḥebs. Lmeɛna-s d akken, ulac anwa i izemren ad iḥbes lecɣal n Sidi Rebbi. Leḥbas-nni i nwan akken yimdanen d akken d ttawil i wakken ad gren imdanen i iheddren lḥeq, i iheddren tidet n Sidi Rebbi, ufan-d d akken zdat n Sidi Rebbi ur zmiren ara i wanect-a. Dɣa yumer-iten, yenna-yas, Ruḥet, kemmlet ccɣel i d awen-d-yefka Sidi Ṛebbi. Tiggura n lḥebs d leḥyuḍ-is ur zmirent ara ad ḥebsent Linǧil. Tiggura n lḥebs ur zmirent ara ad ḥebsent arraw n Sidi Ṛebbi. Ɣas akken aɛdaw yettɛaraḍ i wakken ad iɛzel arraw n Sidi Ṛebbi. D anect-agi i yexdem akked Yeḥya Ɛeṭṭas, anda yerra-t ɣer lḥebs, xaṭer yeẓra d akken ihegga abrid i Lmasiḥ. Maca alammi i tfukk la mission n Dayras, yerra-t ɣer lḥebs, anda nɣan Yeḥya Ɛeṭṭas. Maca awal n Sidi Ṛebbi ur yezmir ara ad yettwaḥbes. Ɛeddan ɛecra imeqrunen ayagi-nni, tadyant-agi-nni yeḍran akked Yeḥya Ɣeṭṭas, mazal tettader-itt-id neɣ ttaddren-tt-id deg tira iqedsen. Ayɣer? Axaṭer ur tezmireḍ ara ad tḥebseḍ tidet daxel n ṛebɛa lḥiwet. Tidet tetteffeɣ i leḥyuḍ i d as-d-yezzin i tgura i tt-iḥebsen. Tidet a Lmasiḥ akken yebɣu uɛdaw yebɣu ad tt-ifer neɣ yebɣu ad tt-iwexxer ɣef tidet neɣ ad tt-iwexxer ɣef yemdanen, tidet-agi-nni tettufrar-d. Axaṭer. Awal n Lmasiḥ ur yesɛi wara tilas. Ulac d acu i yezmaren ad t-iḥbes. Ɣef ddemma n wayagi i d-yusa lmelk-nni, yeldi tiwwura n lḥebs i wakken tidet n Sidi Rebbi ad d-tufrar wa ad teddu gar leǧnas merra. Ass-agi, ay atmaten d teysetmatin, tidet-agi mazal-itt gar-aneɣ, mazal-itt tetteddu.